ayi namamukela eka bota nation channel ma amukela ona peace of the nation ku ri la ka rixaka i come back eyi a ni swi misa ku va ka camera ye or loko se u tolovele xilo ne u kuma ku exi a wa xi endli like often exi ya swi va swi nga tshamisekangi a emirini anyways um i come back asinibuyini um okay without any wasting any time loko mi nge za mi subscribe ni kombela mi subscribe na n'wina mi nga subscribe na mi khensa na sweswi na mi khensa so namuntlha um i thursday i thursday ya ti-12 ta october 2023 eh ku lo sala ntsena only one month ku hi nghena ka december then lembe ri va se ri helile so namuntlha um leti hi xiya ti-album leti ti lava ku humaka this month this month only hi nge za hi nghena a ko november no swi eh, december ne so like this month this month ku humesa vanhu vanharhu loko ni ku va i va i vanhu vanharhu ni vula hi ni vulavula hi hi G wa Ntsoni Makamu ni vulavula hi Benny Mayengani ni vulavula na hi Peace Rhangani Sibala so okay mo ni sungula hi ya H_I_V Makhehla na ya i Benny Mayengani issue ne so Benny Mayengani the president na na G1 Makamba va ta humesa ti-album ta vona hi same day ku nga ti twenty seven ta October ku ta va ku ri Friday Friday ya ti twenty seven October twenty twenty three is important ku vula date twenty twenty three. so this time around jiwan solomakam u ta humesa album ya yena as hiv markets a ni ha swi ta ku um i solomakam i like i vanhu vambirhi ku fana na imzekezeke a ku ri imzekezeke na um na lwe mm, very much e DS Blue so sweswi Solo Makamu u ta humesa his album as HIV Makhense eh aka album leyi yi nga title or yi nga ta title ku Gaza Bosha so Ben Mayengani u ta humesa album ya 1927 ta October 2023 leyi yi nga title ku eh vana va nhova or leyi yi nga ta title ku vana va nhova so uh, if you can check well i ro sungula um, ag1 uh, ek humesa uh, album na ti-giant ta ku ri na ti-giant ta december a hi ro sungula ku na lembe ra 2020 na na hleketa ku ri album ya vona yi hume hi ti five ta ya a ku ri ti five ta December hi twenty twenty album ya kona a yi hume as Soul Makamu leyi nga title ku Jesi wa ximumu so according to my view uh, Soul Makamu u ready u ready because eh a yi ro sungula and bear in mind eh Benny na Soul Makamu a va chayi i music wo fana ene a va na makete wo fana um sweswo we all know so ha um mhaka mi yi ready um a hi chekeni um rhangani sweswi va humesa um na beni ma yingani wo yo humesa is possible is possible ku na doctor joe yi nga humesa next month hi november ya 2023 is possible because if if eh, va humesa sweswi ne it means ku hi december va lava ku endla joint album ya limpopo poison so sweswi ku ri i swi le rivaleni ku ri loko vo ze va humesa sweswi hinkwavo sweswi december i ti tsona va ya ka joint eh, album Mm, okay a hi tluleleni ka isa va rhangani um isa va rhangani mundzuku um ya humesa hi ti 13 october 2023 um ni voni post yin'wani hi pundwa namuntlha namuntlha i ti 12 ta october 2023 so ni voni i post yin'wani hi vo ma past nine hi ku um loko ku batholufu tinsimu ti ta va i ti ri kona va rhanga ku ri yi na problem yin'we ntsena loko album ya yona yi huma loko album ya yona yi huma hi ta ku okay yi huma hi ti thirteen hi ta tlhela hi tlulela a ka thirteen. hi tshama the whole day ivi kuma ku um ti-link i ta like ti-link ku ri i ta tisiwa hi vo ma seven i namadyambu ah, swi wrong swi wrong munhu loko a lava ku dropa album a ku ve like hinkwaswo swi ri read ku ri a ka swi ta ku okay ti-link ta ti-link ta ti-online um stores like i tshamisekile loko hi ku album yi huma hi thirteen ti thirteen hi loko loko hi ku twelve o'clock hi ku zero zero zero zero album yi va yi ri kona cause hina va hina vaseketeri hina vayingiseri hi ku ri hi langutele ku loko ku ba twelve cause obvious Friday yi sungula hi twelve navusiku loko ku ba thwelufu hi kuma album. sweswo ntsena hi kona ku ri u nga ta maintain yo yo va ri yini not customers yo listeners valandzeri va wena so okay album ya Sibara i rhangani yi title ku xitori xitori leyi yi nga na ti-tracks ta eleven this time a hi na remix this time a hi na remix Sibara . ti-track timbirhi yi yi feature-ri Benny Mayengani na Buju Benny Mayengani na Doctor Joe Shirimani aka ti-track timbirhi which is good cause obvious hina a hi langute ku okay a ka tinsimu hinkwato ya feature-ra mani Benny Mayengani so which is good cause. if ku ri a yo endla sweswo hina vanhu a hi ta ku ha a yimele i beni ku va hlangana va ma vo sweswo mara this is good na ku ri like na loko a yo va pfuxela a ka siku rin'we a swa ha ri kahle ngopfu coz swi swi ti komba ku tiyimela swi komba ku tiyimela swivala swi komba ku tiyimela so. album ya sivara ya huma eh marketing ya kona yi le ku fambeni swona cause eh both eh both partners loko ni ku partners ni ni vulavula hi boy joe na beni va le ku yi eh pusheni eh, that eh, al- album eh piece of donation ni mina ni kombela mi nga lavi ku subscribe